Бүтэһик төгүлүн икки тыһыынча түөрт сыллаахха Хонтаарга ытыллыбыт өрөспүүбүлүкэ норуоттарын төрдүс спортивнай оонньууларыгар массыына хаһаайына буолбутугар көрбүтүм. Онтон ыла сүүрбэ сыл ааспыт дии Уйбаан Ким түһүлгэ атаххарын тустубутун көрбөтөҕүм. Көрөн кэбиһэн Уйбаан Ким. Сунтаар элгээйитэ Чурапчы тренерэ. Прокопий Петрович билигин Дьокуускай куоракка түргэн спортивнай кулуубу төрүттээн, онно саха хапсаҕайдьыттарын иитэ сылдьар. Ону таһынан бу Хаха бөҕөстөрүн батыны эччийэр өрөгөй киэҥ уораҕайга Хахырын сүүмэрдэмэ хамаандатыгар эмиэ тренер быһыытынан эдэрдэри эччийэр. Уйбаан Ким Чурапчы оҕолорун тустуга ичийэр. Инньэ гынан дьэ Хаҕа Хаҕалас улууһун нэһилиэктэрин аатыттан убаһа иккис миэстэҕэ тэрийээччилэр ааттарыттан биһан тыһыынча холкуобайдаах сертификат туттарыллыа. Билигин убаһа ыаната төһөнүй? Биһан тыһыынчатааҕар элбэхтэ. Аа, сөп. Борокуоппай Бөтүрүөп Уйбаан Ким бэйэлэрин кэмнэригэр саха сирин сүүмэрдэмэ хамаандатыттан улахан түһүлгэлэргэ саха сирин дорҕоонноохтук ааттаппыт бөҕөстөр Түһүлгэни улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин итиллээччитэ, Герой куорат Ленинград үс төгүллээх чөмпүйэнэ, Советскай Союз поддум маастара, Россия физика культураҕын спорка туйгуна, Хакыр Республикатын отчетаа классическай билиҥҥи греко-римскэй тустуга чөмпүйэнэ Семен Окоемов дьаһайан ыыталарар. Арбитры Иннокентий Халдеев республиката турнирын уон түөрт мэдээлин хаһаайына. Калининград кыытыллыбыт норуот рекордна турнир ветеран маастардарын чемпиона Юрий Уус Алдан Тумул орто оскуолата Юрий Васильев успуот маастара буоларын таһынан Хақ Республикатын үөрэҕириитин туйгуна. Иннэ гынан дьэ арбитр уонна икки тустукпут бары хапсыыны кыайда уонна Хаҥалас Хапсаҕайа республикатааҕы турнирга ахсыс төгүлөнү кыһыл көмүс медали ылан барыта уон бэс медаль кавалерын түһүлгэ үрүҥ көмүс медалин кэтиэҕэ хонтаан элгээйититтэн төрүттээх Чурапчы сулуута Уйбаан

Былатыан Саавынап Хаҥалас хапсаҕайыны икки тыһыынча сэттэ сыллаах отут аҕыс уон алта сыллаах уон түөрт сүүрбэ үс сыллаах уон биир киһиттэн үс төгүллээх чөмпүйүөнэ икки төгүллээх үрүҥ көмүс түөрт төгүллээх боруонса призера барыта Хаҥалас хапсаҕайын тоҕус мэдээлин кавалера бүгүн Он үс медалин ыла таҕыста. Республика уон биэс сыллаах абсолюта чемпиона, республика төрүт төгүллээх чемпиона, беш төгүллээх үрүҥ көмүс уонна үс төгүллээх боруонса призера. Манчаары Спартакиадатын икки төгүллээх чемпиона. Герой куорат Ленинград кытыллыбыт, Санкт-Петербург кытыллыбыт Аан дойду тустуга фестивалин чемпиона. Гаврил Слепцов Россияға спортун маастара. Аан бастан улахан түһүргә қапсағайға. Бэр хайаан отто оскуолатын ам маҥнайгынан кыһыл көмүс медалынан бүтэрбит Алексей Портнягин аатыгар ыытыллыбыт республика бастакы түһүлгэтин хапсаҕайга абсолютнай чемпиона буолбута. Дьонтон ала тыллан-хамыйллан, Эникенте Халдеев бириһин абсолютнай чемпиона, ааспыт сыллаахха Эҥсиэлэ хапсаҕайын абсолютнай чемпиона буолталаабыт. Говорил Селепсоп уонна Былатын Савынап. Былатын Савынап хапсаҕай баат буолан Сергеев бириһин Жигули массыынатын Бучурас бириһин омук массыынатын хаһайына. Билигин үөһэ билулуһун сүймэрдэммэ командатын ширин тренерэ. Гаврил Селепсоп эмиэ тренердир. Түһүлгө тотугар аграрный технический университет Өктөмнөҕө филиалын тренер преподавателэ көҥүл тустууга

Хаҥалас хапсаҕайын төрүт төгүллээх чөмпүйүөнүн үрдүк аатын ылла Хаха албан аатырбыт хапсаҕайдьыта Былатыан Саабынап өрүү даҕаны Гавриил Слепцов эҥсиэли хочотугар түһүлгэ үрүҥ көмүс медалин илдьэ барыаҕа.

Сайын бэлиэ күнүш Хаҥалас хапсаҕайга сүүрбэ үс сылга Никита Хабаров, Евгений Алексеев кэллэриттэн боруонса медаллаах, аҕа уон түөрт сыллаах төрүөх быйылар ветераннарга көстө. Инникананы сайын бэлиэк түлүүш хаха хапсаайын үсөдүк билэр бөҕүс уонна Республика төрт төгүллээх призера. Аммаҕа Николай Давыдов приһин абсолюта чемпиона. Алмаастаах миинэй бастакы маастара Аркадий Никифоров приһин республика турнирын үс төгүллээх чемпиона. Көҥүл тустуга Таарыска бириигат Саха Республикатын икки төгүллээх призера, Хагалас Капсаҕадьыта успуот маастара Ыстаппаан Хабырылыйап. Ыстаппаан Хабырылыйап Аммаҕы спортивнай дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Аҕата Андрей Гаврильев Аммаҕа волейболу төрүттэспит ытыктабыллаах киһилэрбититтэн биирдэстэрэ, атах оонньуутугар Россия, Саха Республикатын спордун маастара этэ. Дьэнньыкынан аҕатын ойуутунан успуорка бигэтик турбут маастар Ыстапаан Хабырылыйап Балаҕан ыйыгар Чабаксары куоракка тиийэн эр дьоннорго аан дойду бастакы арбитры Хаҥалас хапсаҕайын аҕыс төгүллээх чөмпүйэнэ, үс төгүллээх үрүҥ көмүс, икки төгүллээх боруонса призера, барыта уон үс медаль кавалера, ХАКСРын аҕыс уон тоҕус сыллаах абсолютная Вячеслав Константинов. Быйаһыҥҥа ытыктабыллаах ветераннарга боруон сэмэдээли Орто Халыматтан Дмитрий Шадерин ылан үс саханы үөттэ. Бурятия бухатыыра Батор Сыреновы охторон

Суумаҕа Европа үс төгүллээх чөмпүйэнэ. Инньэ гынан Грузияҕа. Эҥин барытыгар тиийэн тустубут аан дойдуну барытын кэрийбит уопуттаах сайын бэлиэк Төлүш. Тохто атаакалыыр кэмигэр тэбээч.